яхшырак гамәлләрдә булыр дип. Вә һуәл азизул гафур һәм ул газиз булган, көчле, кодрәтле һәм гафур, гафу итүче булган зат дип Алла субхана ва тәлә Мүлк сүрәсендә, ягъни патшалык, мүлкәт сүрәсендә Раббыбыз Алла субхана ва тәлә үзе хакында бәян итә. Ошбу ике генә аят булса да, хөрмәтле җәмәгать, Бу аятьнең мәгънәсе бик тирән, бик киң. Беренчедән, Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә үзенең барча кимчелекләрдән дә пак һәм барча мактауга да лаеклы олуг булган зат икәнлеген бәян итә. Икенчедән, Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә хәбәр итә, бөтен байлык, бөтен мөлкәт, бөтен патшалык Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә кулында. Җирдә һәм күкләрдә һәм җир белән күк арасында булган бөтен патшалык, бөтен байлык, бөтен мөлкәт Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә кулында. Чөнки ул Раззак, ул ризыкландыручы һәм ул бөтен нәрсәгә дә кодрәтле. Аллаһ Субхана вә Тәгаләнең кодрәтенең чиге юктыр, җәмәгать. Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә барча нәрсәгә көче җитә торган кодрәт иясе. Шулай ук Аллаһ Субхана ва Тәгалә хәбәр итә, Үлем дә аның кулында, яшәү дә аның кулында. Аллаһ Субхана ва Тәгалә кулында икән безнең тормышыбыз, Аллаһ Субхана ва Тәгалә кулында икән безнең яшәвебез һәм безнең үлемебез. Аллаһ Субхана ва Тәгалә дән бездә авыру, Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән килә безгә сәламәтлек һәм шифа. Бөтенесе Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән. Авыру да, сәламәтлек тә. Шифа бирү дә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән. Тормыш бирү дә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән. Һәм үлем дә Аллаһ Субхана ва Тәгалә кулында. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә бәян итә. Үлемне һәм тормышны былай гына бар итмәдем ди. Ә бәлки сынау өчен. Без шушы дөньяга, хөрмәтле җәмәгать, сынау өчен барлыкка китерелгәнбез. Алла Субхану ва Тәлә безне шушы дөньяга бар иткән сынау өчен. Ни өчен шушы дөньяга килдек? Байлык туплар өчен деме? Шушы дөнья артыннан куыр өченме?

Аллаһ Субхану ва Тәгалә күбрәк гамәлләрдә булыр дип тә әйтмәде. Зур зур зур гамәлләр кылыр өчен дип тә әйтмәде. Ә бәлки әхсән, яхшы булган гамәл. Яхшы булган гамәлне Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә Коръәни Кәримдә үзе бәян итә. Монсы аерым бер мавду. Ягъни яхшы гамәлләр бар, начар гамәлләр бар. Яхшы гамәлләр, җәмәгать, Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәм аның илчесе Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм нинди гамәлләрне яхшы, хәсән дип атады, менә шул гамәлләр алар Аллаһ Субхана ва Тәгалә каршында яхшы гамәл. Хәтта ниндидер иманы зәгыйфь булган, яисә бөтенләй имансыз булган кешеләр ул гамәлләрне начар дип атаса да. Шулай ук, начар гамәлләр ул шул гамәлләрдер, кайсыларын Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең хадисләрендә шушы гамәлне, шушы эшне начар дип атады, менә шул гамәлләр барысы да начар. Хәтта имансыз кешеләр яисә иманнары зәгыйфь булган булучылар ул гамәлне мактасалар да, әйе, күккә кадәр сөйсәләр дә. Димәк, яхшы гамәл Аллаһ Тәгалә һәм аның илчесе яхшы дип аталган гамәл. Начар гамәл Аллаһ Тәгалә һәм аның илчесе бу гамәлне начар дип атаган гамәлләр. Һәм менә безнең кайсыларыбыз

Мин кешеләрне, мин җеннәрне һәм кешеләрне бары тик миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым дип Раббыбыз Алла Субхану ва Тәлә бәян итә. Наср Мулк сүрәсенең беренче ике аятында шулай ук Алла Субхану ва Тәлә хәбәр бирә, үзенең барча нәрсәгә дә кодрәтле икәнлеген. Алла Субхану ва Тәлә үлемне бар иткән

Үзенең хакында бәян итә. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәала беренче үлемне бар иттем ди. Чөнки элек әйе, без беребез дә юк иде. Без юк идек һәм шушы дөньяга бар ителдек. Һәм шушы дөньяда яшәүнең максаты ул күбрәк изге гамәлләр кылу һәм Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәаләгә буйсынып яшәү. Димәк, безнең шушы дөньяда яшәүебезнең максаты мәңгегә калу түгел. Ә бәлки, киләчәк бер көн Аллаһ Тәгаләнең илчесе килеп, үлем фәрештәсе килеп безнең җаныбызны алачак. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тәгалә беренче булып шушы аятендә үлемне бар иттем ди. Чөнки без бу дөньяда мәңге калмыйбыз. Без бу дөньяны калдырачакбыз һәм калдырачакбыз шушы дөньяда җыйган барча нәрсәне дә. Туплаган барча нәрсәне дә. Үзебезнең туганнарыбызны, якыннарыбызны барысын да калдырачакбыз һәм үзебез белән бары тик гамәлләребез генә калачак. Һәм Аллаһ субхану ва тааля ва хуал азизул гафур һәм ул көчле кодрәт иясе булган һәм гафу итүче зат. Без менә шушы аятлардан Аңларга тиеш без, җәмәгать, без бу дөньяда мәңгегә калмадык һәм безнең шушы дөньяда яшәвебезнең максаты бар, ул изге гамәлләр кылу. Аллаһы Тәгаләгә буйсыну. Һәм шуңа күрә без менә шушы максатыбызга ирешеп өчен гамәл гыйбадәтләр кылып яшәргә тиешбез. Һәм менә шушы ун көндә үзем белән булган Вакыйгалар менә дүрт җеназада булырга туры килде. Дүрт җеназада. Шуларның ике икесе икесен мин яхшы белә торган кардәшләр иде, яхшы белә торган кешеләр иде икесе. Ләкин менә шушы җеназалардан үземә гыйбрәт алдым җаман. Дүрт төрле шәхес. Дүрт төрле язмыш. Дүрт төрле үлем. Аларның яшьләре дә төрлесенеке төрле иде. Берсе 80-нән узган, берсе әле 60-ка гына кергән, берсе әле 60-ка да җитмәгән, берсе әле 40-ка да җитмәгән. Ягъни үлем фәрештәсе сайлап тормаган. Пенсиягә җиткәнме ул, юкмы? Изгелекләре бармы аның, юкмы? Уның фәрештәсе Аллаһ Тааладан әмер килгәч, аларның җаннарын алган. Дүрт төрле язмыш, дүрт төрле шәхес һәм дүрт төрле үлем, хөрмәтле җәмәгать, һәм һәрберсенә үлем көтелмәгәндә килгән. Алар уйламаганда килгән бөтенләй. Яни әле яшисе яшисе дигән вакытта үлем килеп, аларның бөтен киләчәк планнарын шәлпәрәмә китерә. Берсен мисал өчен эшеннән кайткан вакытта бал корты, кечкенә генә бал корты чагып Бер ун-егерме минуттан соң кеше вафат була. 55 яшьлек кеше бер кечкенә генә бал корты Алла субхану ва тәгалә җибәрә һәм үлем фәрештәсе килеп аның җонын ала. Яни бу бит гыйбрәт җәмәгать. Безнең өчен дәрес. Үлем ул Якында ул еракта түгел икәнлеген без уйланырга һәм фикерләргә тиешбез. Икенче бер кардәшебез, инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны кичереп, урыннарын җәннәттә кылсын, бөтенләй туган ягыннан йөзләгән чакрымнар ерак җирлеккә барып, шунда суда батып, инша Аллаһ шәһид булып китә. Инша Аллаһ. Яни бөтенләй уйламаган һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә шуңа күрә Коръәни Кәримдә әйтә,

Ләкин иртәгә нәрсә кәсеп кыласын без беребез дә белмибез, җәмәгать. Һәм кайсы җирдә вафат буласыбызны без белмибез. Без менә бер, бер җирдә тудык, ә үлергә мөмкин без бөтенләй башка җирдә. Ләкин монсы бер хәл җәмәгать. Шушы дүрт төрле шәхес һәм шушы дүрт төрле шәхесне озатырга барган кешеләрдә дүрт төрле халык. Дүрт төрле халык җәмәгать. Беренчесенең, әлхәмдүлиллә, малае биш вакыт намаз уку сәбәпле, әтисе вафат булгач, аның янына шушы җирләргә озатырга баралар кемнәр? Әлхәмдүлиллә, шактый гына намаз укучы кардәшләр. Яни аның малае үзе әтисе өчен дога кылып тора. Әтисе өчен ялварып тора. Елый-елый Аллаһ Сүбхана уә Тәгаләдән сорый, И Раббым, әтиемне кичерсәң иде, гафу итсәң иде. Икенче каржа, әлхәмдүлләһ, биш вакыт намаз укый торган кардәшебез вафат булып китте. Менә шушы суда батып, иншалла, шәһид булып китте. Аның җеназасына гомумән 300 дән артык, әлхәмдүлләһ, кеше җыелган иде. Бәлки күбрәктер дә, әле хатын-кызларны шутламыйча. Бөтенесенә шу 300 дән артыгы биш вакыт намаз укучы Аллаһ Тәгаләгә ширк кылмый торган шәхесләр җыма. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең хәдисендә генә әйтә, әгәр дә җеназада 40 Аллаһ Тәгаләгә ширк кылмый торган кеше җеназа намазы укыса, ул иншаллаһ җәннәтле булыр. Анда 300 дән артык җәмәгать. Ә калганнарында намаз укучылар юк иде. Шул җиназа укучы һәм берничә кеше генә намаз укучы озатты. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, менә безнең Алла субхану ва тааля шушы дөньяда максат билгеләгән. Һәм әгәр дә без шушы дөньяда булган максатыбызны Итәбез икән, тормышта кулланабыз икән, без хәтта ахирәткә күчкән вакытта да безнең артыбызда, безнең өчен җаназа укылачак шул ук максатлары өчен максатларын аңлаган шәхесләр, шул ук биш вакыт намаз укучылар. Шуңа күрә мөмин мусульман ул шушы дөньяда да бәрәкәттә, Ул үлгән вакытта да бәрәкәттә һәм хәтта үлгәч тә бәрәкәттә, иншаллаһ, Аллаһ субхана ва тәгалә аны калдырмый. Бу дөньяда ниндидер хата, кимчелекләре булган булса, менә шушы мөселман кардәшләре аңа җеназа укырга дип килгән, димәк, алар аны яратканнар, алар аның өчен кайгырганнар, борчылганнар, шуның өчен килә бит инде. Кулларын күтәреп ихластан дога кылып сорап торалар. Менә шушы мисал өчен 300 ширк кылмыйчы торган кешеләр дога кылуы белән Анда теге дога кылмый торган кешеләрнең болай гына кул күтәреп утыруларының аермасы җәмәгать күк белән җир аермасы. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез. Шушы дөньяда менә үзебезнең максатыбызны белеп, Раббыбыз Алла субханала тәгаләгә буйсынып, Иншаллах үзебез үлеп киткән вакытта да безнең арттан җиназа укучылар саны күп булыр, безнең өчен борчыла-борчыла дога кылырлар ди. Үзебезнең балаларыбызны да шуңа тәрбияләргә кирәк, хөрмәтле җәмәгать. Балаларыбыз безнең өчен дога кылучы булсыннар. Чөнки балаларыбыз безнең өчен дога кылмасалар, безгә озак вакыт дога кылучы булмаячак. Әйе, кардәшләр, дога кылырлар бер көн, ике көн, бер атна. Ә инде балаларың дога кылучы булмаса, шушы бер атнадан соң Сине барыбер азмы-күпме онытачаклар. Ә бала кеше ул оныт. Әгәр дә ул дога кыла белә торган бала була икән, ул намаз саен синең өчен дога кылачак. Раббана гфирли ва лиуалидайя ва лилмуъминина яума якумул хисаб дип, намаз саен, И Раббым, мине дә кичер, әти-әниемне дә кичер дип дога кылып торачак, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә каршында, әни,

Күбрәк, ешрак искә төшерегез дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә бәян итә. Без дөнья турында бик күп сөйләшәбез. Ахирәт турында кызганычка каршы бик сирәк кенә исебезгә төшә. Менә шушындый тетрәндергеч вакыйгалар килеп чыга да, аннан соң гына бераз гына уйланып торабыз да, аннан соң тагын онытып җибәрәбез. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ешрак исегезгә төшерегез диде. Чөнки соң булып китүем мөмкин. Әйе. Чөнки үлем, әйе, безнең артыбызда йөри. Шуңа күрә бер хадистә китерелә, кеше вафат булгач, аның йорт тирәли үлем фәрештәсе йөри. Һәм шунда булучы мәйет янында елап утыручылар янында үлем фәрештәсе йөри дә һәм әйтә, сез нигә елыйсыз соң дип. Сез нигә елыйсыз соң? Аллаһы Тәгаләдән әмер килгәч, мин шушы йортта яшәүчеләрнең, менә сезнең барыгызның да җанын алачакмын ди. Һәм берегезне дә калдырмаячакмын. Һәм берегезне дә калдырмаячакмын дип үлем фәрештәсе әйтә икән, хөрмәт җәмәгать. Ягъни безнең менә шунда утыручыларыбызның беребез дә калмаячак. Бөтенебез дә калдырачакбыз шушы дөньяны. Ә инде максатыбыз буенча яшәдек, яисә максатыбыз буенча яшәмәдекме, анысы инде аннары билгеле була. Хәтта аннары гына да түгел, кеше вафат булуга, менә аның җеназасына ничек киләләр, шуннан да мәгълүм була инде ул. Әйе, аның ахирәткә ни рәвешле күчкәнлеге хакында. Инде Аллаһ субхану ва тааля безгә

Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин ва салату ва салам аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аҗмаин. Инде җәмәгать әле бу менә шу шу 10 көн эчендә әле мин генә булган 4 җиназадан булган гыйбрәтләр генә. Ә бит андый кешеләр йөзләгән, меңләгән, миллионлаган. Төрле кешегә үлем төрле рәвештә килә. Алар көтмәгән вакытта, көтмәгән урында, көтмәгән халәттә Бөтенләй уйламаганда җитмәгәндә. Шуңа күрә мөһим мусульман менә шул көнгә әзер булырга тиеш. Кылган изгелекләре белән, кылган тәүбә истигъфарлары белән һәм инде без аның турында, үлем турында ешрак исебезгә төшерергә тиешбез. Һәм инде тагын бер кат искәртеп үтәм, иншалла, безнең менә Рамазан аена да Бик күп вакыт калмады, ике атна вакыт калды Рамазан аена. Инде Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә менә шу Рамазан айларына исән имин ирешергә насыйп итсен. Хәтта Рамазан аенда күбрәк гамәл гыйбадәтләр кылып, уразалар тотып, башка гамәл гыйбадәтләр кылып, тәүбә истифарлар булып, шушы Рамазан аена кадәр дә, Рамазан ае вакытында да кичерелгән бәндәләр булырга Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә Насыйплардан әйләсен, муяссәр кылсын. Инде Алла Субхану ва Тәлә адашуда булучы кардәшләребезгә туры юл бирсен. Туры юлда булучы кардәшләребезгә Раббыбыз Алла Субхану ва Тәлә ныклык бирсен. Алла Субхану ва Тәлә авыру кардәшләребезгә шифа биреп, вафат булган кардәшләребезне гафу итеп, урыннарын җәннәттә кылсын. Алла Субхану ва Тәлә авырлыкта, хәсрәттә, кайгыда булган кардәшләребезгә, наша авырлыкларыннан, кайгы хәсрәтләреннән котылырга

Әҗер савапларын насыйп итсен, кылган шушы изгелекләрен Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә кабуллардан әйләсен.